sɛ sɛ wei yɛ ka one of the expensive way a ɛwɔ kuma se abako ba sɛ wei deɛ wotwa street mu na wowura stadium mu wotwa street na wowura stadium mu sɛ stadium si dɔkta kwa nkurɔfoɔ no deɛ dupɔ na ɛbaa yɛ o mm. wɔn de flight saa na abɛdu yɛsa no wɔkɔda baabi a yɛ expensive wɔn bɛ stadium no na nura dɔkta honi yes dɔkta honi

ɛmu club president yɛfrɛ no amadu tuale wɔfrɛ wo technical team playing body na ɔka kyɛ mo sɛ they should remember 1979 ɔmo nka 1979 mɛsɛ na ɔmo club president yɛfrɛ tuale ɔfrɛ wɔ mo ɔsɛ yɛ deɛ yɛte asɛm a yɛnim baabi ɛka firi

wote aseɛ mm, nsɛm a ɔkeka kyerɛ wɔn no no wɔn kyɛ ama no wɔse mhm.
they should fight as warriors eyi na ɔsan kan saa asɛm ɛnyɛ nkɔmɔ nom a ah, na adi ɔmo bɛkɔ bɔki ɔmo bɛkɔ bɛni ɛnyɛ yɛ yɛbɛka ɔmo nsɛm wa na ne bɛbi ɛnyɛ firi yɛ mhm.
ah. ne te sɛ abɛnbuo mu ase ɔmo de ani bere na ɛba ɔmo de ani bere na abɛ kurom ɔmo na da hɔ no mm. amadu traore no ɔna da hɔ no oh, ɛna wɔka saa nsɛm wie kyerɛ wɔn me se
wɔn mo bɛkɔ burkina no ɔbɛkɔ benin no mm. ɛnyɛ ɛna ɛde wɔn flight arrangement ni bibi abaayɛ tèmi ni nimu bi ame kasa mi firi wɔse wɔse mm-hmm. they should remember nineteen seventy nine and make it holy oh, they should fight as warriors. asɛm de mi kura ma bɔ ohun omi suro asɛm ma bɔ ohun mi suro super agent in fact nsɛm na akyɛ ama no aka kyerɛ tim na ano ɔhye o.

ɛnyɛ adidie ne ɔnom biom ɛnidi nnom ah, kɔkɔ sɛ wohunahuna akɔdɔkɔdɔkɔ ano pii ɛhɔ na obi awo ɛsɛ mo nyɛ wura obi mhm. saa na moka no hɔ ɛbɛwi akyɛ no na saa do deɛ meka na nya ho adwuma na tena na ɔhunahuna me mate menam ne baabi a mokɔte asɛm no firi yɛ do deɛ mate mekɔ mbaabi mese

baabi aduro no moma mo ani ne da deda hɔ kotokɔ ma n'ani na hɔ na mo work hard mm. akwa ne ɛbɔ mo mu yi baabi ɔde place nfa apele no mm. ɛna ɔde mo bɛda baabi a sɛ wote kurom ha wonim ha sɛ wote kuma sɛ wonim makoba hɔ sɛdeɛ ɛhɔ buo si teɛ ɛnan mm. you all know mo nyina wonim

Opoku Afie Richmond Fantastic Piquet na wate ne nka no. Ɔne Super Agent Edmond Opoku Afie na wɔate wɔn nka no. Enti Kois Samoa Boadu, wei deɛ w'asuma anɔpa yi, ɛm sɛ afutuo aba no, ɛyɛ afutuo a ɛbɛboa wo yie paa. Saa nso na Kɔtɔkɔ, ɛwɔ sɛ moyɛ careful. Sɛdeɛ first leg mokɔkɔ wɔnya 1-0 ɛwɔ hɔnom no, momfa nhyɛ mo tirim sɛ first leg no mokɔ lusu 1-0, nti afei na mobɔ abɛ.